Wɔtsiwɔtsiɛ ma gbetɔ be wɔŋ mamlɛa o, wogawɔe atɔ o. Maɖeke matso ŋsẽ alo sea ɖe eɖokui dzi o. Me yiwo ke makafu wo dometɔ ɖeka enye vevietɔe nye Tɔgbui Baɖu enelia. Eye anyigba nya be ado ʋeʋle hene dɔ ya ƒe ŋgɔgbeyiyi wowɔ ŋusiaŋu wònyona. Enye kokoŋ vi aɖeke meganɔ agbe ma tɔ o. Eyi koe nye nuxlɔ̃menya, magblɔ nu elabe nye nya menɔ zi dzi ɣemaɣi me. Ekpɔ nu yi ke dzɔ teƒe. Ne èkpɔ avu koƒea, avu la ɖuɖu medzro ge o. Tɔgbui, na aɖo dze na mí ku ɖe ale yi ke wòkɔ, ale yi ke wòkɔ se eɖokui gɔme le egbea ƒe ŋkekea me eyi ke nàdze nane gɔme ko enua na adze gɔme ʋuʋu awu ŋu egbea ɖi. Leke wòkɔ ekpɔ wɔna le egbea ƒe ŋkɔ. Tɔgbui, mele kpɔ be nàyɔ wò ŋkɔ na mí. Maɖeko enyee nye tɔgbi ɖoklui, atiƒo atɔ̃lia tsɔdzako. Akpe tɔgbi egba ƒe wɔna leke nèkɔ kpɔe? Hehe, egba ƒe wɔna enye wɔna tɔxɛ. Enye wɔna yi ke mía egbemenɔlawo míewɔ da ɖe anyi ne eviwo dzɔdzɔge tsɔa. Wova do goe akpɔ nya be míeɖe afɔ teƒe nyui aɖe da ɖe anyi ne yewo. Ele abe anya ko koŋ se va nutome ƒe tsi manɔnyinyae ya. Taigla xe nyae wònye le ƒe wuiadre ɖe ƒe wui, ƒe blaeve yiwo va yi mea, tsi menɔ do mía o. Ale be tsi nyawo sesẽ, tsi nyui nono, tankawo, dziɖuɖua dze agbagba yina ɖo tanka ɖa, woɖo pɔli tanka ɖo ɖe wova ma ɖe dua me, woku tsi ama ɖe pɔli tanka me amewo na dze yi hã va yi. le NDC Atamis ƒe ta dzi, ke va do go ɖe Mahama, President Mahama ƒe ta dzi. Egba wòzu be wowò tsi koŋ ne anya ko koŋ se va. Mía yi ɖe Pɔpi to ko aʋu tsi akua agbe nyae elabe tsie nye agbe. Dzidzɔ nya wònye alebe. Egbã dumevi nuteƒewɔlawo, míaƒe adzagba kple sikawo nye dumeviwoa, wova ŋkutɔe. Eŋuwo va sugbɔ wu amegbetɔwo ŋutɔ gɔ̃ hã. Kɔ enye nu yi ke ɖo atsyɔ̃ ŋkekea ezro tu. Ŋ. Mekpɔ ye nyuie ke mekpɔ de dzesi wona mienya be phase two ava vage tso June me yi ke woahe tsiwo ɖe aƒewo katã me. Aƒewo katã ko hiã be ne wohe tsi ɖe yewòa, woahe tsi ɖe eme tso June me woahe tsi ye CEO ne community water woyɔna be Vincent Kouagbela Kouagbenu ena mienya be Dziŋuwo dzi yi wokɔ nye kɔntrata gake kɔntratɔ ƒe gbagbadzedze kple dɔwɔwɔ yi ke do vevie ŋu ana be ewu dɔ ŋu dziŋuwo ne. Enye rekɔd nyui aɖe kɔntrata wɔ. Wowɔ dɔ nyui, dɔ yi ke ɖɔ tsɔ, kɔliti wɛk, dɔ gbagbe na mí. Míekpɔe. Menye bɔhol ŋu koe o elabe woɖo nu vovovowo, sola sistɛm Agako tsiawo woe kpɔ gbe la ɖevie ta ewo de nu you see mi nɔ gblɔm nya gbɔgblɔ ɖe li be me yi ke tɔgbi nènyea wò yɔyɔ ma ŋkɔ ma wò agbenɔnɔ kple wò nuteƒewɔwɔ nedze le mia de. the personality who you are must be felt in the community that you hails from. Uh, Vincent, uh, Honorable Vincent Kwagwala, Kwagbanua, ena mienya be anyakovi dzidzi ye nyateƒe, eɖe avɔ teƒe nyui aɖe da ɖe anyi, ŋkeke ale to ɖokui si, yi ko mate ŋu agblɔ gbɔ. Akpe tɔgbi be nèɖo edzeƒa akpamanami tɔgbi le enyawo mea. Eer si wòwɔa keŋ yi ke nye Vincent Koagbe la, Koagbe nu yi ke gana míenya be Anyako ƒe tsinyawoa, enye ƒe aɖe ƒe nyawo yi ke le gbɔna mea, edumeviwo va tso eer eva tso atsitre eer va wɔ nane kple edu eer ame yiwo ke wodze be woawɔ dɔ le dɔwɔƒea ye na be ameawo va dzo ye afi mae tsi ƒe edua me nɔnɔ va tɔ ŋu le. Tɔgbui, medi be nàɖo nu nam be abe dumetɔ Efia ne du ya. Tewòviwo ɖe nya kea la tso nàgblɔ ne tewòviwo ku ɖe fifia wogakɔ projecta vɛ leke miawɔ ale be nɛ ale be ne amewo dɔ wɔge afima kple susu be dzi nadzɔ wo woakɔ nɔ dua me ahe tsiwo na mi. E nya se to menye abakae wònye o menye kusi wònye o e kpɔɖeŋue nye nya ɖe ŋu. Eyi wòdzɔ mí katã míekpɔ ɣe ma me be wobe Ghana Water Company-a wova adzɔ ya xɔm wo lea, eko mo dzi akpa. Ele exorbitant. Eko mo dzi akpa. Nu ma tae Assembly me nɔla le ɣemaɣiwo me, Scorer Leader Sowu, Eli ɖe nu ŋgɔ ne anya ke wodoa, wova yi exo tsia le Ghana wɔta si ye wobe yewo ŋutɔwo abe ɖeviwo ene yewoa kpɔ gbɔ be etsi na va ne yewo. Abe amlakea na bɔbɔ. Ame aɖeke metsɔ ŋusẽ ɖo eɖokui dzi o, sedzimawɔmawɔ ƒe agbenɔnɔe ma. Ke wometso eŋu o, mi katã miekpɔe. Ta nya aɖe ke ko magblɔ ne anya kewo koŋ se va kple afi bubu yiwo ke numa medzɔ le haɖe ke woe nye be, menyo o. Nenye be wokpɔ xexea ɖe menyonyom oa, Emɔ li woto na, English yɛ ƒe procedure. Edze be wodo ta ɖe dɔtɔwo gbɔ, dɔmegãwo gbɔ ane ŋtsotso kple ale koe woƒe dɔwɔviwo wɔwɔ mee nye yi. Wodzɔdzɔ woƒo ŋu gla na kpe ale be woɖɔ ŋu ŋu manyomanyo ma. Ne ebe wome ŋu wɔm o, kɔ ne tso ŋusã ɖo ɖokuiwo dzi Vae wò nu manyɔmanyɔ ƒe atsu me ko egblẽ nu ye egblẽ nua ko meka ɖe edzi be dumeviwo katã wosɔ nu tso eme eye womewo tsi le ye ma yome hã wova si ta me nu xlɔm wo be wɔtsi wɔtsie ma gbetɔ mewɔ nu mamlɛa o, wogawɔe etɔ o. Maɖeke meatso ŋusẽ alo sea ɖe eɖokui dzi o. Esea eƒe dɔwɔƒe li, mɔ dzi li, wowɔ nusianu wònyona, enye kokoŋ vi aɖeke meganɔ agbe ma tɔ o. Eyi koe nye nuxlɔ̃amenya magblɔ na wo elabe nye nya menɔ zi dzi ɣemaɣi me ekpo ŋu yi ke dzɔ teƒe. Ne ekpɔ avukoƒea, avulãɖuɖu medzro go o. Menyo, it was lawlessness. Akpe be nèɖo dzemaa ƒe akpa ma nam yi ke tɔgbi. Ɛɛ, enya ɖeka yi ke medi be ma aga kɔ atu wò. Miawoe nye ame yiwo ke eɖe agba hafi edu yina ŋgɔ. Medi be ma akɔ enya ɖeka yi kɔ tu wò yi ke nye be, mía Afrika alo mía Ameyibɔwo alo mía Ghanatɔwo, Maintenance culture is one of our eh, enu yi ke mi mete ŋu wɔna o. Eh, tɔgbi ekpɔ be heya wokɔ va na mi fia is one of eh, mechanized one and o ma be o ɖe card ƒle ge akɔ wɔe ku kple subo numɔ numɔwo katã ne wònye be mi me maintain mua egbegblẽ ge ne ame aɖe tso ko va wɔ nunana wa ke gblẽ ko ake ɖo tsi akpo dzi ma nya ke ala tso ne dumevi yawo ko ɖe ale woazã nu ya be wòanɔ mía gbɔ yi ke manye etsɔ kple ŋtsɔ ko be o egblẽ ko afi ya tɔ ɖo tsi afima ke míagayi eh class one o tɔgbi nya ke alacho ne o dume vi o. Mía dze agbagba be aha dodo eye wo nye anya ko koŋua tui vea woe mie nya eye duea mea le aŋlɔ ma ye agbalẽ me ŋɔ viwo hã wo sɔgbɔ ɖa wua me ŋxlɔ mi. dumevi ɖe sia ɖe, dumetsitsi ɖe sia ɖe be míwɔ nuteƒe. Mílé be ne nunyoname ya wokɔ va aƒeme na mía, mílé be nɛ tɔxɛ elabe mese be kaɖi ko nɔnɔ tsɔ ge ne eƒle kaɖia kukɔ kɔkɔ fiẽ. Pɛpɛa kɔa etsia kɔa etsi dze dodo hum tuive edze kɔ tso mía gbɔ. Mía le be nɛ wɔ zro tu be ne ame bubuwo kpɔea wɔ dzro. English wo technolo it it is it is a new technology being brought to us let's upheld it. Make good use of it. Míawɔ nu, míawɔ eme dɔ nyuie awɔ ɖe ɖoɖo kple se yiwo ke le enuazazã kplɔ mea, míawɔ ɖe edzi be wòaɖe vi na mí kple ame bubu yiwo ke gbɔ wòava yi etsɔ megbe. Yi ke ŋxɔ menye ema gblɔ na wo. Ye meka ɖe edzi hã be wònye ŋkuʋuʋu, gbalẽnyanya, nugɔmesese ƒo tsotsi ɖe anyakoko ŋua? Nye nuteƒe wɔ ge. Akpɔe be nèɖo dzi na tɔgbui wobe edze me kafuna eɖokui o kaka mi e Sinabi TV nenemae nye Evalove TV. Mi dzi be mia kafu mia ɖokui le egba ƒe ŋkekea me yike ne na enu yike ta me nya gblɔ ge ɖoa enye be afi etsia ƒe nya na gava yi dzi yike ame sia ame nava kɔ ŋsẽ ava Aku ya enye kple Sinabi TV, Everlove TV kple Sinabi TV míegava yi ɖe afia ke wowɔ tsia ɖo ŋu kekeake. Edze agba ege ɖe eme eye videoawo gava trend afi ma hafi me sia me gava nyɔ le be nɔ edze be yewoagbɔ atrɔ asi le tsia ŋu hemamea ye etsi ya gava eva. Nya ka nàgblɔ ne Everlove TV nenema ke nye Sinabi TV elabe míawo hã míewɔm be o míaƒe community-wo netsi Yeƒe dɔ wɔm míle. Abe ale yi ke na aƒo abɔta ne nya ke la dzi o nagblɔ ne míawo. O dɔwɔla nyui, ehe edze ne akpedada akpe ko mada nu wo hadodo elabe míaƒe boblododo ye edegbe ye le dzoa. Gɔmedzelawo be le ɖi yele na ɖa tso ɖa va tso na ɖo gɔmedzelawo wo dza gbagba nye ŋtɔ hã mi dza gba le anya ko tsi nyawo ma mi wo fund raising geɖe egba ame yi ke nye mɔ me fia na keta ŋtɔ ma ɔna be wisdom saɖea yi me me wo nye assembly mana aƒetɔ ma dza gbagba Edze agbagba dze be woakafui. Gake miwo hã miva eme ŋkumekɔkɔ ƒe gbeƒãɖenya yawo mɔ monɔ anyi o eye wòva tso mi ɖoa, abe aŋlɔtɔwo enea, miekpe ɖe mía ŋuti do bubu míaƒe kuxiwo. Ame yiwo ke makafu wo dometɔ ɖekae nye vevietɔe nye Tɔgbi Badu enelia. Eye anyigba nya be yeado ʋeʋle hene dɔ ya ƒe ŋgɔgbeyiyi menyo dɔ na tɔgua. Mía fiawo, míewo takpekpe mí mia si yea ele London. Meɖi naneke tsɔ tsɔ egbɔ o. Be ne ʋelia ʋe tae nɔ anyi. Ne akpaku lia ŋtuvie nɔnyi egbɔ be gbeze menɔ ŋuvo ne le ŋuvo kɔa ama gbegblege egba me gbɔ la ye ba ɖu tɔgbi ba ɖu enelia ye nye kle enyi ba ɖu ƒoma ƒe tatɔ kple kleviawo ƒe ta ta ye le yi tɔgbiwo te ƒe abe ame yiwo ke ɖasi anyigba ma ŋtsi ne gada wɔta ɣemaɣiwo ma ye ɖasi ɖe me ŋtsi koeko ɖo ɖizi yena be dɔ ya egba wò nye nu va dzɔ mía kpɔ mí da akpe nɛ mí da akpe ne mía nya nyadzɔdzɔ gbalẽ wɔlawo efiawo dumevi ŋute ƒe wɔla geɖewo abe Dɔkta Dawson kpɔ nu abe Ambassador Tsegã kple ame bubuwo yiwo ŋu wotso ɖe le eme abe Harry Atipo kple bubuawo yiwo ke the late eya ke nɔ Siama ɖe hã Voyi kple Li Atipowo. O ne mie raise fana unaga koa magblɔ kpuie koe nye be alɔ ɖeka mele ato dzo o. Mi ame yiwo katã lé to dzoa hafi miemu toa ƒu anyiegba wòtrɔ zu nuɖuɖu eduɖuɖu gea, ele abe toa du lãe. Míedɔ ɣi koŋ na mi. Akpe na mi Sinalɔ TV ɛɛ ɛɛ Ever Love TV

Eƒo gbe wo gbe woe wo dɔ be ɖe yebe dziɖuɖua va kuxɛ geɖe wo wo le mía ŋuti le dukɔ me tsi nyawo lãmesẽ nyawo emɔ emɔ dodo ƒe nyawo ye gbɔ kpɔ ge eye agble yi ke ŋku wo ge axim wo kpɔ ne le na ƒe ɖeka kple dzi wo ɖo me koe ne va zi dzia mía kpɔ wɔ fɔɖeɖewo edze mía ŋu mí do dɔnɔnu. kple wò dziɖuɖua, xexi dzi, xexi dunyaheha akpe na mi. Akpe be ne edze agba eɖo dze na mi le egba ƒe ŋkekea ŋu yi ke míeda akpe ne tɔgbui be wòdze agba kpɔ game ɖe mía ŋu yi ke mía eɖo dze ku ɖe anya kokonu sevaƒe etsinya ŋu le egba ƒe ŋkekea me. Tɔgbi akpe. Akpe ne miawo hã miawoe dɔ wɔm. Dɔ nyui wɔwɔlawo, miyi dzi. Dɔ nyui wɔwɔ, nenye mie ŋugbegblẽ wɔm ayi, mise ɖeka va. Gake nyui wɔlaa, eƒe nyui wɔwɔa, Ye ŋutɔ mese nɛ o, gake du mia ŋkɔ sem, miawo nye devi nuteƒewɔlawo, mietso gaga ɖeka wòazu gaga eve, ne miekli ŋua nu nyuie na wò nɔnɔkpe ate agbo maʋumaʋuwo no ŋu na mi, miakpɔ tsitsi ɖe edzi, miaƒe dɔwɔƒe nakpɔ tsitsi ɖe edzi awu ya, be wòatrɔ azu tsɔɖu na aŋlɔdukɔ kple ʋedukɔ. Akpe na mi.